mana kamano jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakobe nyathi kimirwa e got ramogi kaendi an ka kendo achopo ka mondo wawuog okinja ma kamba wane ane wane ane gik moko mosekelo pogruok ahinya e ngima mar dhano kendo ji ok osemorgo kinono kaka bende ngima mar dhano dhi To e got Ramogi kaendi ema igole chike duto te matayo oganda Luo nikech en e kama juok Luo nitiere ma ome juogi manyalo konyo ogandawa e gik makethore. Machiegni okinja ok ang'eyo to wach mane ma kawuono juogi wach e got kaendi. Oh, kawuono to juogi pod juogo kech akecha kaluwore kod Ting'en wang'ni to juogi nogola i wi got ka. Ew. Ing'en wabe yiend ramoga jwangi. Ing'en gini mithiethoga kodgi. Eh, ing'en ni juogi kawuothoga koda to aheroga wuoth i nd- i ndara. Ero. Koro kabiro kata Kisumo Aha. takawo gari mawuok Usenge ringo koda. Ero. Tito nyikwa ramogi chal madwaga nena fwenya. Kapenjo ni to en pesa di? Aha. To jomoko osewacho dwol ne awinjoga kamoro. Koro gifwenya. Koro juogi oneno. Eh. Ni wang'ni koro pot migero manyien cha Ero. juogi nogola Mm. nwadwa ni koro idho- iriembo yie ing'e ni juogo ohero yie matek Ero. juogo ohero nam Wari- waringo ariyo gi yie jwenge Eh, ni. koro kuondego ema biro awuok ig manyasi nikech ing'e ni nyikwara mogi ti timbegi galagala Mhm. koro abadwa yawo chicha ma manyasi kare kamigere potno Ero. Koro kane ab- abiro neno bo- kama igere potno to juogo ne onyisa picha matimre e Kisumo. Ero. Ting'e ni Kisumo no en ye city ma nyikwa Ramogi. Mm, en ye En- juog- en ye juogi mar luo E kanyo e chuny juogi ma luo. Mm. E ma juok luo duto te nodaro dhi Kisumo. iluonge ni kisumo dala kisumo city En ye Kisumo city.
Koro juogo ng'iyo oyudo ni i Kisumoni osechako rieny ka taya Ero. to oko mare maber to iye to juogi neno nokethre kabisa Ero. nikech nitie oganda moko mosenjawo iye e oganda moko beyo to oganda moko njawo iye miyo dwaro ni koro sirikal olwok i Kisumo Ero. koro nyakwara mboka jwang' kidonji dala ma Kisumo nyaka ibed motang' ahinya nikech juogo osefwenyo ni nitie oganda moko maricho i Kisumo ka mobila onego kawgi to obila monego kawgi gi bende jopiny ywak Mm. ni kar mondo obila okawgi to obila be kakaw koro nitie chike apar ma juogo osegolo ni tayi kidonji dala ma kisumo ma chik namba achiel wacho ni kik inyi- iyie ni ogoni wuoche rangi kapodi ok iwinjri gi wo- gi e nengo nyaka ikwong ing'en to wuoche igo gi pesa adi Eh, kichopo kamigoye range tipenjogi ni to adwa goye worange ugoye gi pesa adi ero to kosewachi ni nengo kanyalo bet gofuki tigoye ing'e nitie jomoko Wacho ji ong'ega ni ki- inyalo goye gi piero ariyo, piero adek. To ka koro rach ahinya to piero abich. Koro nitie oganda moko ma kichopo kanyo to i- ing'e ni- ni in gi pesi monya mia abich koro iseye iwori igoyo. Igoyo to in isomo gaset. To kitieko to kigolo mia abich manyien ni, koro iling'ga ni rito change. Kiwacho ni gin to kipenjo change to to mano ing'e ni en gima inyalo nyisi ni wan change onge. Kara warugo gi pesa adi? Kara dwa winjere kodi nadi? Ineno ka giwinjore.
Yie mane winjo marach.
Eh, mia abich. Mm.
Wan wor wago gi siling mia abich. Kamane ka kwa tiyo Kisumo ka. Kamane kwa tiyo Kisumo ka. Uh -huh. Eh, to kikelo lweny. Tiyudo ka ji ng'eny kanyo kara manende joma ni tich. Ae to joma dwa biro thegi gi tiyo kare gin. Eh, mano te gin. Mm.
Thegi ni ng'eny nyalo mik ta simu bende kore yudi ka onge. Koro. Ipenjo ni to wor igo range ka pesa di. Mm. min juogi dwa noreso oganda ramoga jwang Ero. kidonjo kisumu imor na an koro an dala winjo kogo sim nwasedonjo kisumu dala bas koro sama odhi kigowo orange orange ni nyalo yudo ko nengone raj ting'eni obe mane nengone Mm. e ko kuma ditere to onge chik namba rinye kwara moga jwang mabe tayi kidonji dala ma kisumo wacho ni kik ichiem ei hotel ka ok ing'eyo nengo gimichamo Ni dhogi mit in ikwanya Anyisa- kwanya mok inono yani selwar kanyo tiwacho na miya ni kuon go nyule Ni mato- ni mato pesa di ing'eni nowach bonyulo go gin gik ma gik alod alode go ni giloso dho ni gigeng'o tuoche giloso dhok ni koro giber ko ing'eni ni kwara mogi ti koduogo Eh? wan manochawa ga ni wan gik ramoga jwango dwokwa piny ting'en giduogo nyaka e kuonwa ma- ma- mar bel cha wadwa kuon bel adwaro Eh. kuon muogo En miya kuon bel kuon muogo Ero. nyabando cha giringe Ah, bado kakikra ng'eni ka giwuok i kuon bel kuon muogo Eh. to gidonjo i manyasi Eh. Eh, na- miya manyasi nalawrago Ero. koro ji mos mos to ji duogo i weche ramogigi Mm. koro chik dwaro ni kidonjo i dala ma kisumo to kapok ichiemo to wach nadwa kuon gi rech to en pesadi Mm. to inyisi en rech bane Eh, te- rech ah. ng'eny kisumo ah rech ting'e ni kata iwache ni dwa ma nam tinyalo mi ma idho ndege ing'eni ti- jomoa ok ing'eni kia neno rech ma nam pogo ma nam ni gi moa- moidho ndege tek okiji gendi nitie roch ni dwaro rech Mm. to kara okelni mowuok oko Eh, to ing'eni kara ito ni ing'eni okel aito koni ing'eni rech ni opogore kod rech ma miparogo Eh. mae rech ma nengone ni yore eh, ting'eni koro ma- ma- moa- moidho ndege ing'e ni reye nam wuon wuon kirange to tong wang'e ni ani diere tir Mm. Eh, iyudo ka tong wang'e no kata ni diere tir Ero. to kiyudo ma tong wang'e odwa ringe matin owe diere Ong'i ka gima wang' mo- ka wang' mong'ol. a ong'iga piny en ng'e ni ong'iga piny Kar ng'i to ong'iyo Eh, piny.
ong'i piny to Eh. ma jati ng'e ni ng'iyi ang'iya tir Tir. kaka omena Mm. Eh, sineno ka omena ong'iyi ang'iya tir Mm. koro nyakwara moga juang' nyaka ng'e ng'e ni rech ka inyalo cha golo chame to kitieko tiwe na en tana siling mia ang'wen mm. tigolo aluf tiwacho ni to odma ok umiya chenj koth ti ng'eny mondo a mm. na chenj onge bende in imone gima idwa kita piero adek mm. makre china makre iwacho makre moa china maerech mana tiwacho ni ni man be nengo no ber ber idrin buona mwalo e, koro nyikwara mogi nyaka ng'e mm-hmm. ni kiluongo rech saminuri rech mm. To kare kia nitie wuon rech be dwa nuri ofuki. Yes. Eh, bro nuri ofuki.
Koro nyaka ipenji. Mano kidonji dala boma ma Kisumo, tie ken pod giluonge ni odhus. En en odhus cha, odhus dala, odhus pacho. E odhus pacho.
Awalwar kod gi chik namba dek ne kwara moga jwang. Ero. Ma bende tayi in jalno modonjo Kisumo. Mm -hmm. Wacho ni kiki tho sero asera nyako miti mutingo bag machal molore ndege. Mm. Eh, ing'e ni chon chon ing'e ni kisumo ing'e ni juogi ni mi wan ing'e ni kwan kisu tv marwa Ero. nitie d- agulu ma mineno kanyo ne ni kisebetie waneno go gik matimre Ero. koro ing'e ni jok moko kisumo kanyo ing'e ni sani nitie nyiri moko Aha. ma koro wuotho nago bag maduong' Mhm. to penjo ni to yo ah, ere yo madhi e airport en gi bag ne moma bende odhiro ndari ndari ing'e ni tipoth Oriembo. e oriembo Oriembo bag. Eh, to kar ing'eyo Mm. moko gin mana chudhe ma wuondre ni owuok amerka nolor e paw ndege kogony ka adwaro kama jalo kawe gari matera e airport ok inyalo kowa Eh, to ni to kisumu ka kany ma ng'ato nyalo ninde maber wo- gi siling alufu apar ok adwar kama Yeah. koko ng'enye Yo, ng'eno fuki onge gimoro koro nyikwara mogi nyaka ng'e chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' ma bende tayi in jalno madonji boma ma kisumo wacho ni kik idonj e mtoka gi winjruok ma namba man oko ma ok ni gari Awinji. eh ing'e ni chopo kanyo to wacho ni dhi kany adhi siaya Mm, to siaya pesa di Adhi Homa Bay.
Eh, ni, ni Homa Bay Eh?
siling mia adek Eh, na ha, ha, an to ka an gi mia adek we na we an gi mia gi piero abich Kel kel kel. donj donj Kel, donj kel, mama kel. donj donj ah, Ai nisechopo.
eh, donj donj donj Beda beda ka. Eh, asewinjo ywakni ing'e ni kar ipong'o mna gari Eh? ichopo ikore kucha Eh? gare siling mia ang'wen nono ting'enu lori ka tito nyaka inon nyaka inon koro mano bende juogi nyiso nyikwa ramoga jwang' ni kilor alori chuny bomano to nyaka itang' ahinya gi nyamburko moko nitie ma okelo weche ma juok ramoga jwang' ok orwako chik namba abich e kwa ramoga jwang' ma bende tayi in jalno madonjo i boma ma kisumo wacho ni kik iidh tuktuk Ni a e paw ndege kogony. Ka ok iwinjri gi e nengo. E ing'e ni tuk tuk nitie moko mabeyo to nitie jomoko ma bende riembe iye kanyo. Ero. Man gi pachgi giwegi. Ma kidonjo ting'e ni rwaki rwaki ting'e jaluo be janyadhi. Ero. Koro donji tuk tuk. Ng'en kwa kucha to nende u- ubiro kulich. Ng'en kacha ka koro ji odonjo ng'ato ng'ato koro gachi ome. Awinji. Wuon nitie jomoko modhi kama ke klase. Ero. En gachi koonge. Koro wuok oko gi bagne. Oyudo tuk. Oyudo tuk tuk. Mm. tuk tuk ing'e nosewito bag ne chien Gichien. Gari to go tara tara Eh, tara ta- ta- ta- ta- ta- ta. Eh, To bag to- ba- bag to dog bag chien. to ni chien Eh. Eh, bag no bende ing'e ni nego bed ni mule Eh. Eh, irange nikech chien be nitie ng'a maber ingo malo tuk tuk Ero. mabe nyalo ga gole Mm. koro nyikwa ramogi nyaka ng'e ni kidonjo tuk tuk to nyaka ipenje ni to kiwuok ipaw ndege ka nyaka itawo ni kawadi Mm. E, kiling' aling'a to kichopo ni kama lorie to osewacho ni miya na, ne pesadi alufu adek Ting'e ni kichako ng'ur to ji nyalo po ka jomoko luori kanyo mang'eny kabisa bi ji wacho ni omera un joma be licha licha alufu adek ditami chulo karabage ni ikwa wadu. okinyi gani e tuktuk ka inde sama koro tuktuk otwe kelele cha Hmm. to ka tek to kawo tol moro itwe e bag to moro itwe e tiendi ka Eh, indi. mori twe ah, Nikech tiendi ing'e ni tuktuk nyalo ga ringo to kara bag to dong' Eh, bag. tielo waro ni ng'ama ni oko atweyo jogo te mariek kitweyo ting'e nong'ado. inyalo ng'ad chak itwe e chuma kanyo koro i- iywayoga tiendi cha tiwene entie kara bag odong' Bag oko odong' odong' chon. chon jogo riek Ki- kitweye to gibende ginyalo ng'ade Awinji. en gi makas ma koseng'ado tolno to wachni orumo aruma Koro kikipedha pedha lewi kom ni ni to Ah. haya tuk imake ima- ima- ing'e ni be seche moko inyalo mako bade gi lweti machien Eh. tirango mbele Eh. kara bade midongo iwuondri ni jony Eh, bade ne midongo iwuondri ni jony kara in imako siko ya maria Eh, koro nyikwa ramogi nyaka ng'e waluor kod nyikwa ramogi chik namba auchiel ma bende tayi kini jalno modonjo e boma ma kisumo mawacho ni kik imadh kong'o e bama ok ipenjo nengo Mm. Eh, ing'e ni samoro in ing'ega ni kongi mimadhoga ne en ga mia gi piero abich nikech imadhe kaka ming'eyo cha Eh, koro ing'e ni wega ni nengo kong'o chal achal Aha. koro kidonjo kanyo timatho timatho ah, ka koro igolo pesa ing'e ni inyalo ga golo siling' mia abich kendo pesa ni be nyaka ibedgo e lweti kik igene ni en mf- en mfuko mia abich ting'e ni imadho imadho mana chupa achiel kende na ni chaji go wiyi awinji to kigolo mia abich to iling' kanyo to yawa chenj onge na, ah, Nto ok ing'ega wan kae ch- kong'o en siling mia abich. Eh, Koro mano nyaka nyakwara moka jwang'e. Mano gima nyaka ne ikwong ipenj kidonjo mondo ing'e ni to wauso nade iye ka. E ti boma ma Kisumo kanyo. Bende juogi nofwenyo ni nitie kuonde math moko. Kuonde moko beyo to nitie kuonde moko monego non mondo gol ku- kudni marach maketho i boma ma Kisumo. Ma nengo kong'o bedo nyaka bende nyaka ing'e ni medore. kaluwore kod kaka imedo mer oluwre kod kaka imedo mer Ero. Eh, kaka imedo ketho dendi eh, ki- kaka imedo mer e kaka oidho ma Ero. kimadhe gi siling mia kata gi piero ariyo Mm, to idho idho mm, e ting'e ni kuondego be nitie jomoko ma bende koro change Mhm. ok duokga mm. e, kiko- kigolo change to kong'e mimedo kelo to sami mathono Mhm. bende ko- kiwuok biduogo Mm. timedo chupe moko ma nende pok imadho mikelo chupe mane osemadhi Eh, koro samia kidwaro aluf tiwacho ni to wan ok wahero dondre gi ji Eh, to i- i- imadho kong'o iwacho ni imadho kong'o chupa adek to ma- a- a- auchiel mani wi mesago in idwa wacho ni chupegi tetetete gidhi gidhi kanye Eh, ng'e moko boket ni bwo mesa to jo ng'anyo to ger ka polo Eh, koro nyaka ibed motang' Eh, koro nyaka ibed motang' nyikwa ramoga jwang' bed nikech samoro soda wang'e riek moro dipo kong'ini risit to risit wacho ang'o Eh, to kata ja soda no be nyaka bed motang' Eh. ok openjo nengo nyaka openj Eh, nikech nengo soda binyalo yudo siling mia abich ero chik namba biro nyakwara moga jwang' ma bende tayi ka in jalno modonji boma ma kisumo nikech kisumo ni koro en e city marwa to jomoko osebet ka kethe wacho ni kik iting' matres e stage kiwuotho gi ng'ama iluoro kaka nyathini kata maro mani ng'e ni jostejo njawi mani yudo thuon wach mani nyalo bani wach ma ilung'o mna wiyi ni mama kawuono e iwinjo kata kiwacho "Ja- jaduong' motini to koro dwaro dhi timre nade gi nyathine nyathini Eh, pesa jodongo ketho jodongo manade eh, E, koro kanyo josteji ng'en gibawo gibayo wach eh. ing'e nitie moko ma be kata kodonji gari awinji Njugu ne onyalo wacho go weche piero ariyo. Nyathini koro onego luwe. Ong'e ni samoro in na ng'ama iluoro. Eh, sako- Sakalo. Mama kaw njugu, kaw njugu imuod. Koro ing'e ni gin jauchi. Webedo ni sari asaya, isari asaya. Pong'uru piny. Kaw njugu. Eh, ne igare ni nono. Kik iri gi njugu.
Eh, koro ing'e ni nyikwara moga jwang'. Nyaka ng'e. Ing'e ni seche moko koro iwuotho. Gi ng'ama iluoro. In kata gi nyathini.
In kata gi nyathini. Ing'e ni wach ni en ing'e ni ok orach ahinya e Kisumu go oko. Mm. en orach mani chunyi stage ka Ehe. Eh, ma in koro iwuotho ga koro gi nyathini Ehe. idhi idho mtoka idwa dok midhiye Mhm. to wach nyalo bari chik namba boro nyakwara moga jwang'wa bende tayi in jalno modonji boma ma kisumu ma juogi temoga nyisi ni nitie oganda moko ma koro ketho chu i bomano monego makigi wacho ni ka mtoki okethore ng'e ni nengo milo- milosegago nyalo pogre Mhm. Eh, ing'e ni gachi okethore Ehe. idonji dala gini samoro kokethre kata na tiele motuch mm. to seche moko idino nigago kata na ok okuro gi siling kata na aluf achiel mm. samo bi mede mia ariyo ma soda mm. ndin gino maber kisumo nitie oganda moko ma kidhi to be achino mm. ichunge kanyo tinyalo gonyi tiende borenj piny awinji ogonyi tiend gari borenj piny mm. koro yaw obet oling'aling'a orite eh, yaw koro oling'aling'a gari to chung' chuny barabara tir okelo eh. jam Ni- kendo ok igole
koro kipenjo gin to gin to giri gi- inyalo penjo gin to urita ang'o ya koth ng'eny ok uket nago to wacho ni jaduong' to kichul gonyo tie gari ka wadwaro aluf piero ariyo Eh, to ng'en ko kata kiginene ni dwa chwanyri to tiend gari ne minyalo kawo koro nyaka ipenj kito gichopo to kata bra ting'o siko ka okija ting'o sigo Eh. mar ni tiene jawuoth olor Mm. ero dada kela konyo i ano ka in gi nyathi osiko ni turi in iwe ni konyi we a kichopo idhi golo siling mia achiel Eh, molo kata mana nengo gimiyi ma ni iye kanyo no. ero to en lweny ma kitugo tipo ka we- josigo ne ma koro dhi Aha. koro kok idwa chulo to siki ni ma itugo gi tija koro oganda ramoga jwang' nitie moko moserochre ma gitimo timbe mamono Chik namba ochiko nyakwar Ramogi Ajwang'wa bende tayi kidonjo e boma ma Kisumo mondo iwuoth king'e kaka boma chal. Wacho ni kik ikwany pesa molwar piny kama ji obetie. Nyaka ibed ng'ama ocha pesa ma chunye ocha pesa. Ing'e ni kikalo to ineno aluf. To in nyaka nene aluf ni kukwanyga. Ing'e ni be nyaka itang'. Mtu yawa. Alofuni. Kwani ji Ing'e kinene ni tinde kukwanyga pesa. tek. Eh, dhano to dak bu pesa olal koro ing'eni wawuoro ni to kolal to kukwanye ni olal odhi kure Ero. koro nitie yawa moko moling' aling'a kare ema owite E bole Eh, kanyo.
kidhi ikwanye ting'eni gisesomo nyaka nambane Mhm. Eh, minyalo ga muli kanyo ni nindi kwalo Mhm. ba kidhi kucha to gidum ni en gi pesawa pesawa ne nambane en kama kendo ikwani en koro idong' na kidiedo kineno nikech ut- oyudi adier koro kineno kama ji obetie Ai mluma wuotha wuotha gino chikigo. Nyaka ibed ng'ama ocha pesa ma kata koneno pesa molwar. Hmm. To ok iriki ni dhi piye ni mano pesa ni mano ni- ni sepuodhe. Em a mani ing'e ni nyaloga maki bu kata simbi gi ma in go kolal. Awinji. Koro wanyiso nyikwa Ramogi Eh. ni bo maber to nitie jomoko maricho kanyo manyalo kethe. Chik namba apar nyakwar Ramogi Ajwang' ma watieko go chike gi got Ramogi ma bende nyalo tayi jalno madwa donjo e boma ma Kisumo wacho ni kitero wach kobila nyaka ibed chonjo e, kitero wach kobila nyaka ibed chonjo ero seche moko inyalo yudo ka in e jamakosa ing'e ni seche moko inyalo yudo ka ng'ama iterono duong' kanyo moloyi oduong' kanyo moloyi Ero. e, ma kendo kodonjo kanyo inyalo yudo kichwadone kata e sarut koro kik iket aketa pachi ni in e mr right Eh, In- koro- in ma in rat- in ma in gi ratiro Eh, koro- nyaka ikwong inone ni to kes materoni ochal nade Eh, ing'e ni koro ing'e ni kibanda mag obila ng'eny boma ma kisumo ero koro nyaka ipenji wadu ni yawa gima otimre na ka kany muwinjo ni ber ka tere Mm. nikech ing'e nitie obila moko ma bende ok ti maber Mm. kaka kit piny dwaro Mm. to moko to beyo koro thothegi to beyo to nitie moko kanyo ma kitero ripot iyudo ka koro gacha in ema kendo inyalo chwadi opingo No, un emuketho nyingi kisumo ka samo gari mane idho ni Mm. mane koko wuokeni mm. in iwe ne lip, idhi lipot ne idhi lipot makanga kata eh. manamba eh. to kara kama idhi en mano, mano gach obila no ah, ah, ikidhi kuri iyudo ka kama idhi gano eh. bedo wachoni eh. ntani tera kanyo eh. isiemoni iwachono ni bi idwa dhi chiwo ripot bi ok obila mane idwaro inyisi ni kama bandera nitie cha eh, ter dhi kitago pande nani eh. Eh, koro nyikwara mogajwang' nyaka ng'e chikegi mm. kidonji boma ma kisumo to nyaka iriti chikegi to mano ibiro bedo ok ibi bet gi chandruok to ageno ni jodongo mowinjo wechegi bende biro luwo tiende mondo ne ane ni en ang'o majuogi ywagi goti ramogi ni chando nyikwa ramogi e boma ma kisumu mana kamano jawinyana wan kod okinja makambo e got ramogi ka indiko okinja makambo temo kolo chik apar matayo joma donjo kisumo nikech kisumo en taon maduong' masani piny dewo kendo ranyisi malong'o nyaka nene kaka wang' ne joma donjo koro nyaka watang' sama donjo to kik warodhni gweche moko ma sama nyalo kelo kikruok e wi welo madonjo mabiro gero kisumo nyinga tobi jakome nyathi kimiro